Wnaethon curo tair gol un yn ebyn Bala heddiw. Um, Nathon ni'n wneud y dechreuad gorau na ddo? Na, nathon ni ddim, Paul. Um, Roedd yn bach yn siomedig, da ni'n dechrau games yn slo di mynd. Um, ond eto, ti'n gorau sbio ar y positif wedyn, ta, da ni wedi dangos cymeriad i ddod yn ôl eto, fath yn allan yn erbyn cyfyrddin yn y gem dwytha. Um, a ti'n mae'r change room gan ni'n ffantastig, da ni'n gwybod gan ni'n goliau yna. Ond um, ta'r diwrnod arall, sy'n ni wedi lle fod 3-4 nil lawr, um, efo'r dechreuad gathon ni. a mae'n bwysig wan, ton yn y second phase wan, da ni'n mynd i chwarae tîmau fatha Bala bob wythnos, mae'n mynd i fod yn, yn tuff bob wythnos, felly rhaid i nhw fod yn switched on o dechrau. Um, achos, to, felly, ar y ffordd fatha ni'n deud, dwi'n dod sy'n mynd i fod 3-4 nil awr. Um, o na, oedd, oedd yn dechreuad um, slo, dim ddigon da i safon Cynarfon. Um, gath yna dim un o ddau, ond gath yna ddipyn o geiriau reid um, hanner amser yn y change room. Dwi'n siŵr sa pawb, dwi'n dwi siŵr pwy bynnag oedd o gwmpas y change room yna wedi gwlad um, beth goff i ddeud. Ond, ond to, weithiau mae'n ma pethau fel angen, angen, angen goddod allan achos oedd ni ddim digon da. Um, ond y ffordd yn ei direactio second half, dyma pawb dan hofio am y first half ond achos dwi'n meddwl y second half yn ffantastig um, overall fath o tîm. Nath, oedd yr ail hanner, fel ti'n dweud, y lot well. Um, nath o codi Ysbryd y cefnogwyr o'n i'n meddwl hefyd. Um, Ydych chi'n clywed o'n ochr y cae na? Dyn am helpu hefyd? Na, mae o, Paul. Mae o'n... Gallem, gallem egluro'r teimlad achos... Um, so dwi wedi tyfu fyny'n cefnogi Cynarfon, ball boy, chwarae i'r academy a falle. A wedyn, pan ti'n ti chwarae i Gynarfon, mae yna just... Fe tra'n disgrifio gair, mae mor special, mae o'n unbelievable. Um, fatha oedden ni dweud yn diwedd efo efo'r efo cefnogwyr i gyd yn, jyst mynd yn nuts yn gyfnod, dwi'n meddwl bod yna advertisement bod ar ôl hwnna efo faint o twrol yn wneud. Ond um, to pa clwb arall sy'n mynd i gael hynna'n yn y gyngor yma, to dos na neb, ia. Um, to chwarae teg mae Bala fel cefnogaeth dda, mae ma, ma nhw efo um, support, ond tos am byd yn curo o'r cofi am i, a maen nhw'n just yn... To, even first half, oedden ni'n chwarae dda, ond o'ch chi dal yn clywed nhw yn, yn canu, a hynna mae'r hogia, to, da ni'n clywed hynna, dim yn just yn neud ni codi gêm ni a'i dal i fynd, a dyna nath ni, nath ni dal i fynd, a cychwyn second half, ella dipyn bach yn sloppy i'r 2-3 munud gynta. Um, Gathen ni'n ddau o corners neu'n y dan bwysa. Ond um, ffordd oedden ni di chwarae gweddill yr ail hanner wedyn, y chances oedden ni'n yn creu tos o'n ni wedi gallu cael 4-5, ella 6 na 7 efo'r cyfleon gathen ni second half. A wedyn, faint o bwysig oedd o i gael y gol yna y gyn Darren? Oedd, really pwysig. Um, pan, pan, pan ti'n cael gol yn ôl, oedden ni'n teimlo fatha oedd hi'n men versus boys wedyn achos oedden ni'n teimlo fatha oedd ganddi tri pedwar player extra achos oedden ni'n oedd oedd y pas oedd y passes lle oedden ni yn trio pasio i oedden nhw'n mynd i lle oedden nhw fod i ac oedden ni'n just yn neud y one twos da oedden ni da ni'n gwybod da ni'n gallu neud oedden ni ddim yn ei first half ond um, na gol pwysig um, masif o gol iddyn ni a wedyn to Danny Brookwell di dod on wedyn a di sgorio absolute scream ar y gol reit o flaen y gol fi am i fyd a wedyn um, to penalty arall gan y fi'n diwad i sicrhau y tri phwynt which dwi'n meddwl oedd yn amser pwysig i gael y trydydd yma achos oedden nhw yn dal yn pwyso'n diwedd ydyn. Um, nes ti sôn gyda, wel, nes ti anelu at y ffaith bod dim eneg eich boes dim bach. O chdi teimlo, ond i sbio'r ar ochr wrth gwrs, um, o'n i'n teimlo bod ni troi sgriw mwy a mwy fel y gem, oedd o'n edrach tipyn cryfach ti yn erbyn diwedd. Oedd, oedd o'n ei, a fatha, fatha dwi ddweud gyna, oedd ddrogau gyd yn brifo um, yn y change room yma, achos um, tod o'n derbyniol i i clwb fatha Caernarfon t'o' efo cefnogaeth yn yym 'dan ni'n ga'l 'di 'di'r s- 'di'r supporters ddim yn haeddu t'o' gwatsiad performance fela pan athon ni first half. Fi gwel' odden ni'n creu do- gathon ni un ne' ddau o chances yym da i isio sgorio ond t'o' efo'r cefnogaeth o'n ni'n ga'l 'dyn nw'm yn haeddu ddim byd fela. Felly yym fatha o'n i'n deud gath un ne' ddau ne' dipyn o geiriau i ddeud yym hanner amsar a- am ffor gwell i i t'o' talu nw'n ôl i efo t'o' tri gôl second half perfformiad ffantastig a wedyn 'dan ni 'dan ni'n y pu- yy pumed safle. A jyst gair dwytha am y penalty 'na. Sa chdi me'wl dychdi fod 'di talu? Naci o'n o'n i ddim fod yn onast Paul yym o'dd calf fi dal yn brifo ers y tacl a bob tro o'n i rhedag o- o'n i o'dd fatha o'n i o'dd o'n crampio fyny yym o'dd fatha cramps bach o'dd o'n o'dd o'n ryfadd o timod ac o'n i fod i mynd i'r dde i ddyfi Ond yym, achos o coes fi, efo gymaint o fatha, oedd o'n twitcho gymaint, nes i mynd off balance, a nath, nes i siaco'r corff fi automatically. Dim ochr yna ni fod i fynd. Ond oedd o jyst gymaint o relief pan fath y pel icio, icio'r net, oedd yn bawnsio nath icio tri waith i mynd i fewn, ond um, to, ti'n isio target efo penalty gyda chdi chance i sgorio. Felly, to, yna, yna di peth pwysig, da ni wedi cael tri gol yn meddio, um, sgorio gol arall i adio'r tali a da ni wedi cael tri pwynt um, rili really pwysig dim ond i orffan yn A dyna ni pumed do? Pumed wan, rhaid ni gyrraedd dwy gol heno o be dwi'n clywed. A da ni di wneud do, so... Ia, so eto, ti'n mynd o'n ffantastig o achievements i ni fel clwb. So, dwi'n mynd mewn sa neb. Um, do, dwi wedi dweud o'r hogiau i gyd yn credu bod ni ddigon da i gael y, y chwech ycha na, ond i orffan yn pumed. A ti'n gweld y tîm sydd o dan ni, mae'n massive achievement i orffan lle da ni wedi gorffan, ond um, to, diolch yn job done achos mae games yn mynd i fod yn mwy tuff yn mwy tuff, ond Felly yym lot o gwaith galad o flaen ni a wedyn ia yym bring on the challenge dwi'n meddwl achos fydd bob gêm yn gwahanol a da ni yn codi gêm pan da ni'n chwarae yn erbyn y tîmau mawr 'ma dwi'n meddwl. Grêt Stephen. Enjoio dy bythefnos off wan. A dwi'n meddwl ni weld chdi yn y Cwpan Cymru am bythefnos ia? Grêt, diolch yn fawr Paul. Diolch yn fawr i chdi. Diolch.